Dɔnɔ aƒenɔ. Ŋkɔ nye nye amakantu de kpɔkiɔs. Nye mɔlɔ na nyama ɖo tɔ. Nuka ma tɛwɔ na aƒenɔ. Tafla se mi sana wu kua. Ɛ mi sanɛ.
Enyo hɛ nene mi sana pla ɖeka. La te de ŋku la gbalɛ. Ɛ.

Aƒenɔ, wò akɔntae nye sia. Mm, ewɔ kotoku tɔn biedzi tɔn kple afã. Ho nane.
Kotoku tɔn biedzi tɔn kple afã. Na nu ka hã? Ne nu si nèƒlea. Fiafitɔ.
Nuɖuɖua ƒe gae nye kotoku tɔn eye tsia biedzi tɔn kple afã. Hey!
Nɔ te loo! Ɖe meɖi movitɔ na wòa? Ɔ, nèdi be yeaba ame aɖoa? Ẽ?
Ƒe nɔtaflatse he fe na wò, wogawɔ kotoku tɔ̃ biedzi tɔ̃ kple afã. Xlɔ̃ nye miawo nu kpɔ. Aleke nàte va nɔ ga bu yɔ nam vɔ o, bue le wo ma dzi. Menye ga si woŋlɔ ɖe afi sia ye ma o. Mebe la he kotoku tɔ̃ biedzi tɔ̃ kple afã na. Ɔ, kua si meɖuna le kɔƒe gasiagamea. Le nye ahoneni si meƒlena le kɔƒea. Hefeana nu bubuwo le ŋutinye si ma ɔ. Matu nu ka nɔ? Kotoku na ni. Mele nyui ɖo. Ha, na nya change. Sécurité.
Sécurité nu ka?
Sécurité.
Wo katã ne di la do ŋkui ɖokui o. Hea, ne ɖu nua vɔ ho nye ma gate trɔ xɔe le asi o ɖe. Nɔtelo, kpɔ, nya ka wònye gblɔ ɖetugbui sia le? Eh? Ne kpɔ nye ama ka de kpɔkuios. Ame ka ŋutsu ɖe kpɔ kiosk baby ye nèsusu be yeate ŋu do ŋɔdzi na ma? Mate ŋu do ŋɔdzi na nyea loo? Aƒenɔ, xe nu si nèɖu aƒe ƒe nyoa mayɔ kpovitɔ na wò. Le be ŋka?
Ɖe nu ka ta? Ɖe ŋka ta hã? Ɛ, ame ka?
Ɛhɛ, ŋna nàkpɔ nɛ ɖa loo. Kpɔ nɛ ɖa loo. Ɛ, wokua gbɔlo si meɖɔa. Esi mesu dze dzea me eve teti le kɔƒe oa, ɖetugbui sia va le gbɔgblɔm nam be nyi matso kotoku ame etɔ̃ gba kple naɖe. Na wokua gbalo. Nuɖuɖua ŋutɔ hã meɖe woɖae kaka ɖe o. Mevivi o, nunyiame mele eme o. Be matso kotokoa me tɔ kple dzivɔ ne yi. E, ok, enyo, e, mele fima xefe, e. Ŋununim ƒe nuwo ƒle. Nye ga o kotoku tɔ be yetɔ kple afã. Nu fluflu.
Tafla tse yi ɖe. Enyo ma xefe me gatsi dzi. Mami mi le afisa be yole nu sa.

Atsɔ dɔ afi ma da sɛm ne me da gasa dɔ ɖeka na ne va yi vɔ. Le nya ɖe gblɔ ne mama kpɔ gbɔ ma va. Ɖetugbui ke gblɔ ne le.
Davi tafla tsɛ ne nye be na tsɔ ame juwe gake nye me nya hafi wɔ. Nye me nya hafi wɔ. Me kpɔe. Nye me nya hafi wɔ. Me do tafla tsɛ.
Me tso nye dzi me. Me tso dzi me na o.
Ao. Ne kpɔ nu si ta me to nɔ bo me dzu na mɔ wa. Nu ka wɔ ne va le afisia. Davi me bu lo. Ɖe me bu. Nyateƒe gblɔ le. Medogo vɛ ƒle nuɖuɖu wɔkua. Ɛɛ. Ye me tɔ tsatsa be ma va ya ƒe mea o gbe afi si afi yo ɖi nɔnɔe. Tafla tse me ga don kugui na mo. Kpɔ mia ƒe me me ga didi o. To mɔ alea la kpɔ mɔ dogui ƒea ɖe. Na yi miɔ dzi la ga kpɔ bubu le afi ma. Kɔa zɔn mɔa dzɔdzɔea. Ɛɛ afi ma ɖa. Le kpɔ mɔ dogui ƒe ma. Enyo.
Tu ya le la ga kpɔ bubu. Me jiji o la kpɔ mia kpɔ. Kpɔ no kaka lo. Me ga bu ko lo.
Awo nye ma ga bu o.
Davi sinti akpe. Me su akpe o.
Afi ka de jesi de tukui ma le. Nye kpie la fe me. Ai. Mi kwa le si kɔƒe vio duna ya le juga me. Ma blo pipo ne to nye de tukui via lo. Me nya to po no ba kaka va nya sra to to ho. Nya te pe a. Ni ma blo.
Amo mo to gba mo do la no va juga mo ko se gome eh. Mi do la do akpo gare mi apo dwa kwa.

Abaka.
Nu ka tae nèle nye kɔ ŋu elabena mebua? Nènya nu sia, nètsi kɔ ƒe me ŋutɔ. Enye, metsi kɔ ƒe mea? Ɛ̃, nètsi kɔ ƒe me ŋutɔ. Nèbe nya ma ka ŋuti metsi kɔ ƒe mea? Nu ka tae wò ŋutɔ mèfiɔm afi si mele ƒle woakua lea? Ye le ɖeasi me be bu. Medi wò le tsa dim le afi sia afi. Enye ŋutɔ gblɔ na wò bena wò nèbua hã. Nye hã mele wò dzi me.
Medi wò ɖi tsa le kɔa me katã. Evɔ midzo. Aa, womate ŋu de vovototo le xɔa dome viɖea? Wò ŋutɔ mele ŋku le mɔa nu nyuie ɖe o.
Amakazi nene nye ma me yɔ o. Nye ma ble wo nufloflo si ɔ tsi kɔ nam. Me kpɔe be le be na trɔ kɔƒe. Ala bo me dzi ate nɔ dugã me. Hey!
Hey! Enyea, ama ka ŋutsu ɖe kpɔ kiosk babia? Enyea, numero un ame si ƒe eve mele anyigba sia dzi oa? Sans duplicata? Ou a le ss. A le ss. Enyea, ama ka ŋutsue loo? Ne va le gbɔgblɔ nam be. Ŋ, dugãme me dze na nye oa? Ao, dugãme sia ŋutɔ boŋue mate ŋu kpɔ ama ka ŋutsu dzi o. Le se gɔmea? Eye. Mena nanye be maƒo te nye nu adzo le xɔ sia me, gake nyemayi kɔƒe o. Ame ka nu ke le fu ɖem na wò? Hum. Xɔlɔ̃ nye nunana hã le fu ɖem nam ɣesiaɣi, Hum. gake le do dzi le dzum le nyamaɖotɔ gblɔ nɛ. Tsɔ kpe ɖe ŋu nègava do ŋukpe ɖokui le dua me Ets. etsi kɔ ɖe anyi alo Kpɔ. mèkpɔe be nèɖo la dzo.
Ɛ̃. Ele nɔ be nàdzo. Mèɖo la dzo alo? Ɛ̃.
Enyo. Alo Ets. Ewɔe nye ame vɔ̃ɖi nimeɖo Ets le enugoa.

Nèkpɔ nya ma kaŋtsu gblɔ nɛ be madzo maɖe asii. Mele dzodzom fifi lae ŋutɔ hã zi ɖeka. Madzo madzo koe, togbɔ be tɔnye gblɔ nam be nyemegava yi nugo o hã, matri to me va du sia me ɖe tawò. Hey! Aloysius, Esia madze edzi o. Madze edzi na wò. Aloysius, Mele dzodzom, ɖi asi le ŋunye fifi lae.

Ŋkee eteƒe didi vɔ. Menya.
Ɛ?
Megale dɔ me yi gea?
Nyemele dɔ me yi ge gbeɔ. Hm, mele zã wɔ ge ye. Nu ka?
Fiãsi me hafi madzo. Le le zã wɔ ge? Hm. Hiã! O ɖeka la ɔ dɔ le zãmɛa. Ƒe na kɔsira ɖeka blibo manɔ anyi ka kɔsira la wu enu.
Hey! Adzetɔ ŋu ne kpe mi loo.
Hum. Ma dze dzi na mi o. Ke adzetsu kple adzenɔ mɔ siwo me kpɔ le mɔ dzi esi me ye me gbɔna dugã mea. O kplɔ no kaka va fisia. Mie gã. Enyo, enyo la, eh, nye lɔlɔ. Dɔmekui ge mele ẽ, menya dzeƒenya ɖeke ye o. Aloysius da asi le nya ma ŋu la ẽ. Negblɔ na ɣesiaɣi be yae nya dugãme nyuiɖe gake mekɔ ŋkum o. Aloysius adzoglasue wɔna dɔ le zã me. Kpovitɔ la va lɔ̃e la be wò hã nènye fiafitɔ, èhe adzoglasu. Gake Aloysius nya menye fiafi o. Aloysius le wɔna dɔ le ŋkeke. Eye nye nyuietɔ wò la dze xexeame la kɔ ale be ame sia ame la kpɔ wò nyuiɖe. Enyo mawɔ dɔ ŋkeke ɣi me. Nenye be ŋke nyui ɖe hafi nayina dɔ me eye nyi nyuitɔe. Naneke mele nyɔ go o.
Dɔ me ko wònye yim mele nusia. Alo eshiesi mawɔ dɔ le zã me o. Enyɔ vɔ mese.
Xlɔ̃nye, ɖetugbui ma. Nyemable o, nyemekpɔ kɔƒetɔ abe eye ene kpɔ o. Adzaƒoe nyemable o. Sekunɔ gã aɖe wònye. Aleke alo yela to ku ɖetugbuivi ma ɖo? Megagblɔ lo.
Aa, nèkpɔ ɖetugbui ma? Ele sexy, lãme le esi nyuie. Nèkpɔe ɖa? Alo eƒe nya le eme? Nyateƒea?
Le nya wò nya la te nɔe me, wogblɔna be nyonyo le ame sia ame ƒe mo. Ŋ, ye ma, ye koe ma nègblɔ. Etsɔ ame kpɔe wònɔ tsa ɖi va nɔ yiyim. Nye velia nye fia ƒe me mɔ hafi wòva aƒe me. Le fia mɔ.
Nyemable o.
Nyateƒea?
Ẽ, mekpɔe tsɔ esime metrɔ tso ahiãvinye gbɔa, wòbu nɔ tsa ɖim va nɔ yiyim. Mate xɔe so nyee fia mɔ tsɔ eye wòva aƒe me. Be meganya mɔ yi ɖe aƒe me oa? Ẽ. Megakpɔ kɔƒevi ma gbɔ. Nu ka?
Kɔpuwo ƒe tsampiɔn gãtɔa meganya ƒe mɔ le ati susuea? Afi ka tɔ ɖetugbea nye? Enye bia le lea? Ŋm, le ka ne di be mia gbɔ tɔ wònyea? Ame ma ate tso mia gbɔa?
Mia gbɔ tɔ ɖeke mate wɔ nu mɔ. Ele te nyi mia di tɔ loo. To nyateƒea. Dzudzɔ nu ma.

Hey! Nana, ame vɔ̃ɖie nènye tɔnye gblɔ nya sia na. Chai! Nana, nukata? Gblɔe na nukata? Ɛɛ, Aloysiusa xɔlɔ̃wò ye wònye, nukata? Nuka wònye le fu ɖe na wò? Ame vɔ̃ɖie nènye tɔnye klã ŋku ɖe nuwò. Fiafie nènye le ye nugo. Enyo ame ka medo tafla tsɛ ne kpɔ alẽ mumu la alẽ mumu. Habisɔ ɖe datsu nu ma nɔ ne sia nuɖuɖu ɖeka si ye mewu la da ɖi na alɔe sue si nya. Ɛ nna nale dzi be ya fia. Gblɔ na ne dzi be ya fi nuvevi ɖeka si mewu la da ɖi na alɔ yea. Hey, enyo. Nuka wònye nuka wònye le ehlɔe wònye medɔa. Ɛ vivi sese le lãme na nye hã esi wòtɔ nɔ gblẽ ɖokoe da ɖi aɖe. Hey, menya ame nyuie aɖe nènye o. Enu mekpe na o. Ŋukpui sɔm ɖe ne nenye nu si le nyee ma. Ne kpɔtɔ le nu ƒom, megblẽ ɖokuinye da ɖi alo? Enyo. Wò ŋutɔ abatiwoe wònye. Mlɔ edzi. Mayi mlɔ xexe nu va se ɖe esime Aloysius la gbɔ. Megagogo mo loo, megakasi ŋunye o. Nèsee? Nèle didim be, Hee! Miva se loo! Mègado ɣli o la?
Ɛ̃, mlɔ anyi le abatiwoa dzi. Enyo. Mana lɔe ya la le xɔ toa nu. Fiafia me nya le wuwuwuwui. Kpɔo ɖa. Ame ka nyɔnu ma la esi. Tɔ ne gblɔ nya sia na. Mewa, mewa, anu nakpe o. Wuwuwui. Efi kɔ ne fi na. Fiafitɔ ne nye. Meka do wuli o la. Nuka le be maga do wuli o. Ne di be ya fi nu vevi ɖe kasi me wula da ɖi na lɔ ya. Chai, nna na, le vue ɖi ntɔ. Mi va se, fiafi lo, fiafitɔ la fisia. Ame ka nyɔnu la dzudzɔ la, nɔ te me la. Bemlɔ bati wa dzi, mega gogo mo lo. Nyɔ ma vuvo klɛklɛ. Kpɔ kpɔ ɖokui dzi. Eto va le amaka ayi.

Ke Nnambe ƒe ɖetugbivia xɔ vinya kogoa ɖa le asinyea? Ɛ̃. Hey! Nyemate tsɔ nya alɔwo aƒo ada tam o. Anɔ nu kpɔm nu la gblẽ le nunye o ɖe! Gbeɖe loo, matu nu kple ɖetugbivi sia. Matsɔ fyɔ ɖetugbuivi sia wòanye bena mele bɔbɔe be woaxɔ nu le dzãtanɔ si o. Nyemada agble da ɖi, ame ɖee la va ɖu o ɖe? Míado go ɖe edzi.
Bebe nye lɔlɔ̃a la. Amaka. Nu ka tae womu le vevem alea? Ke ne kplɔm va yi nuku, hẽ Aloysius, be mia kple xɔlɔ̃a miava nɔ nua mama.
Nya si nègblɔa ƒe gɔme ɖe? Menye xɔlɔ̃wò nunana ma ya?
Nana, nu ka wɔ na wò? Ele dzidzim be yeawɔe.
Ele dzidzim be yeawɔe. Edzi be yeawɔ nu ka? Edzi be yeawɔ nu ka? Ele dzidzim, ele dzidzim be yeaɖu wò nuɖuɖua.
Ɖe nèle didim be yeagblɔ nam bena nu na nàdi be yeakasi nua? Ekasi ŋunye. Ekasi nuwò.
Gake mèlé alɔ nɛ. Hey.
Nana. Mawu de hakpala vlui ma ƒe vi sia koe nyi mamlɛ o. Ɛɛ.
Abajɔ. Ke toa dehakpala wònyea? Nu sia tea wòdzi be yeava ɖee le nye nu vevia nua? Hum.
Ame ka gblɔ nyateƒe na? Ɖe wokasi le nua? Mama mele eƒe alɔ. Nyateƒe gblɔ nele. Mama na mele alɔ nɛ. Nye kloe mia do go fi la. Mele eƒe alɔ mewɔe o.

Adadi mate fi lãvi le nye alɔ me, eye maɖe asi le nu wòadzo kpli o. Ƒodo sia mee meli ɖo ɣletriamasi ɖekɛ sɔŋ hafi meva dzi. Azɔ le dzi la xɔe ɖa le asinye. Nu sia madze edzi nɔ gbeɖewamaka. Ale si ye nèƒu dui dugamea, nenema ke la gaƒue gbɔva kɔƒea. Ewɔa dade sia ɖe asi le lãvi si le tsɔa nu.